Bu gün penşenbe ýigriminji sawur. Hepdäniň habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen Türkmen radioý arkaly hoş geldiňiz. Balh welaýatyň merkeze şäheri Mazar Şerifde büýük şaýyrymyz Hezreti Magtymguly Fyragynyň üç ýüzinji dogum ýyly dönümi ullakan bir dabara bilen bellendi.

mesullary, Balh welaýatyň pohantynynyň ussatlary we başga birnäçe ýazyjylar, şaýyrlar, ýaş ulular we ýigitler gatnaşyp, Hezreti Magtymguly Pyragynyň ýaşaýyş pikri we döredijiligi hakda sözleşdiler we hem-de iki müň ýigrimi dördünji ýyly Bütindünýä türkmenleri boýunça Magtymguly Pyragy ýyly diýip

Dawa we azyk edaranyň başlygy Abdulbari Omar täjirlerden dürli bölümlerde ýurtda maýa goýmaklaryny isledi. Bu arada ýurduň Serum öndürýän kompenisiniň başlygy Nisarahmet Tereki Yslamy Emirlikden ýurtda tijaraty ösdürmek we täjirler üçin dürli bölümlerde mümkinçilikleri döretmegini isledi. we hem-de Syhhaty Amma wezirligiň mugyny Abdulweli Hakkani bul önümçilikleriň ýurduň ykdysadyna faýdaly bolanlygyny aýdyp we Afganystan halkyndan içeri önümlerden iş almasyny isledi. Aýdylyşyna görä, her ýyl bir milliard dollar dawa satyn almak üçin daşary ýurtlara masraf bolýar. Yslamy Emirligiň Senat we Tijaret wezirligi ondan gowrak karardat Afganystan bilen Türkmenistanyň hususy kompaniýleriniň arasynda imza bolanlygyndan habar berdi. Bu wezirligiň başlygy Nuriddin Azizi duşenbe, on ýedinji sawur, öz X safasynda bul karardatlaryň Hirat welaýatda Afganystan we Türkmenistan täjirleriniň arasynda imza bolanlygyny ýazdy. Bul karardatlar Sahtimany mowat, sehi göl, tamiraty reň, mermer daş we azyk bölümlerde imza boldy. Nureddin Azizi Türkmenistanyň Täjirler birleşiginiň başlygy Ata Kulyýew bilen bul duşuşykda türkmenistany täjirleriň Afganistanda maýa goýmaklaryny isledi. Wezirler başlygynyň syýasy orunbasary Möwlewi Abdulkebir Russiýa ýurduň ilçisi Dmitriý Žirnow bilen Kabul welaýatda duşuşdy. Erk bir habarnamada Russiýa ilçisiniň Afganystan bilen dürli bölümlerde hemkarlyk edip we iki ýurduň gatnaşyklarynyň köpelmesine istiýonlygyny ýazdy. Möwlewi Abdulkebir iki ýurduň gatnaşyklarynyň giňelmese iki tarafa hem faýdaly bolandygyny aýtdy. we hem-de Russiýa ilçisi Kabel bilen Moskowyň hemkärlik we syýasy gatnaşyklary iki ýurduň ykdysadyna faýdaly bolanlygyny aýdyp we wezirler başlygynyň syýasy orunbasaryndan Tatarystanda boljak beýnemilli ýygnaga gatnaşmasyny istedi. Wall Street Journal Amerika ýurduň Ysraýyl ýurduna soňky aýlarda müňlerçe salah we muhimmat satmagyndan el çekenligini aýtýar.

Ysraýyl ýurduň büýüklerinden gaýrynyzamylary öldürmekden el çekmesine istanligini aýtýar. Falastiniň bir emniýeti mes'ulynyň aýdyşyna görä, Ysraýylyň nyzamy güýçleri Rafah şäherine hüjüm edip, bul şähri ele geçirdi. Aziz we hormatly görüjiler bul heftaniň habarlary şulardan ybaratdy, geljekki heftaça sizlere Allahypäge tabşyrýan.